Let me tell you today, each and everyone, waaba otaine maraika waawe, waaba otaine culture yaawe, waaba otaine pride yaawe, you are slave. Let me tell you today, the word slave nari obuhuuku obuhuuku, n'omuntu otaine bugabe, n'omuntu otaine karica, n'omuntu n'omuntu ori aho, ogwo niwe muhuuku. Ei waareeba otaine maraika waawe, ori omuhuuku. Nimba nimbagambira all the time. N'obu baakukwata omubiriizi, omubiriizi tigwo gurikutamba tigwo gurikutamba omushwija. Kwonka omuntu yaafuuta omubiriizi, yaagukutambikira nari yaagutaho akagira ati omubiriizi ogwo, ati omuntu ogwo asharire nk'omubiriizi, Aho kugira ngu you don't have guardian angel ogwo omubiriizi niguza kukuroga kandi ogwo nomutambi. Mwanyetegyereza? So nikyo kirikumanyisa bwaziriivu. Kutwihirweho ebyo tinkuza kubiza munonga. Iwe otaine maraika waawe, oriya pastor yagyenda yatereeza ebintu bye, you are slave to that pastor.

Most cases whatever you go to barangi or whatever you go to to those people nari abacwezi nari abiheereza ba Ruhanga nari abantu abarikumanya the the the ebintu by'emyoyo akugira ati twara entebe yaawe oshutame omu ka yaawe oshabireho. Why? Nanda ngu ogarure obugabe bwawe omu ka. Secadati You sit to your kingdom, otungye obukama bwawe, otandikye kurwana na sitaani, kwonka waaba otaine bukama bwawe, you cannot manage the devil, that's why nabambarira nimutemba buri izooba every Saturday nari Sunday mukyeera ikumi na ibiri kuza omu ma church ga Kampala ahabw'okuba timwine bugabe bwanyu. So kwo kuba ekyabareeteire ekyo buteetegyereza, bariya bakanga kubagambira n'omu na na buri kimwe kyona za, ze, ze, z'ebi mwataahiremu, kugira ngu mutagira obugabe bwanyu, bo bariya bagume bari abagabe. Bagume bari abagabe, batereeze ebyabo, mugume nimubabundamira, ahabw'okuba, if you go to churches, Tihariho muntu weena orikubaasa kureeba omu riisho rya pasita. Buri omwe weena ku arikwija kugira ngu yaaza kubugabugana na pasita, Oshoti na nooba nookira n'owaaza kureeba Kabaka nari Museveni ahabw'okuba bariya n'abagabe. Bakatereeza entebe zaabo, baatereeza za Nyaruju, baashutama buri kimwe kyona kyaba gye, baatereeza ebyabo. Imwe nimwija nimutoija, imwe nimwija nimurira, imwe nimwija nimuborooga, imwe nimwija n'enaku, imwe. N'obu orikugira ku waatungayo, Ruhanga yaagira ku yaakuheereza obyekorera byona obikome bimutwarira, waareeta ekimwe kya ikumi, waareeta ekiheebwayo, nimuhikayo n'okuhayo abaana baanyu, musumba nku wade omukyara wange, musumba amaka gange, ga, nk'oku ebintu by'obugabe byabaire bitwazibwa. Those are not pastors. There is nothing called the, the, the, the, the sa, the sa, servant of. Ebyo tibiriho. If you read Bible well, Ekikuru you don't read bible the few who are reading bible they translate in the in the language which they don't understand kuturikuba nitushoma ahari Yesu nibakugambira ngu omugabe wa Israel the king of Israel the lion of Israel Eki ekibeeta Lion buri bugabe bwona nibuba buriho empologoma nari ekicuncu. Tihariho muntu weena orikuba ari omu bugabe nari omu bukama otakwatsire ekicuncu ngu waakita aha ntebe yaawe. Why? Murakimanyire, ebi ebintu byona nibakopa the the the symbol y'eiguru aha bugabe bwa Ruhanga nikyo bateeraho ebyo. N'aha ntebe ya Ruhanga Arikira byona owaatuhangire hariho ekicuncu. Ka mbagambire kurigana eri izooba hariho ekicuncu. Nikyo ekicuncu kitegyekyera eihamba ryona, ahabw'okuba kikeewa obugabe Ruhanga akakitoorana yaakita aha ntebe ye. Ekindi ekiri aha bugabe bwa Ruhanga hariho eicumu. Eicumu tokaaza ahantu hoona otashangireho eicumu. Ekindi ekiri aha bugabe bwa Ruhanga, aha ntebe y'obugabe bwa Ruhanga hariho enjoka. Nikyo orikureebera oganazeshoni ezi zoona ez'amaani, buri tsimbo yaabo n'enjoka. N'obu barikuba na, biiha, byona ebi barikukora, byona, byona ebi barikukora, nibakopa ebishushani eby'eiguru, nibakopa Obukama bwa Ruhanga. Enjoka eri aha ntebe y'eiguru eriho eshutami, enjoka erikwera. Kindi kya kabiri, omuhanganzima, omuhanganzima gusarawundingire eiguru, na, nagwo gukuumire entebe, ebintu bingi ebikuumire entebe ya Ruhanga, ebi mureeba, ebi barikukozesa omu nsi omu. Kwonka kugira ngu abantu ku baatwaire obugabe bwanyu.